Salam, gadyrly diňleýjiler. Asa meni çagyrany üçin minnetdar. Şuny ýaly pursatda gadyrly doganlarymyz bilen duşuşýas. Alyş-beriş, kän zatlary öwrenýäs. Şonuň üçin inşallah men Owal şu barada geplep çykyş edipdim Tagsan demesinde. Diňleýjiler gowy gördüler, hatda wagtyň geçmegini de islediler. Neme Wepa 5 minut galdy diýende, "Näme, näme goýun men goý geplesin, goý geplesin" diýip gygyryşdylar. Diýdim, bular gowy görüldi, belki başga türkmenler de eşitsin diýip, şonuň üçin haly üçin Şimdi hali, Türkmen halisini hemme kişi bilýär. Ýöne e, her kimde e, analiz edýärçe sungat taýdan köplenç ýa-da e, ticaret nime ekonomi ticaret taýdan taýdan e, ele alýarlar. E, men e, halyny dil taýdan, dil, dil taýdan e, ele aldım. E, türkmen halysy e, ören gadymy Öran gadymy diýen çünki reňki gyzyl. Gyzyl reňk owal gyzyl reňk däl, owal narynjydy. Hatda Moskwada in gadymy türkmen halysy bir parça berlen haly turunjy narynjy reňkde. Narynjy reňk Zerdüşt Zoroastriýa dininiň nemesi gün bilen baglanyşyk kulti kulti. Çünki olaryň Anahita uly gün tanrysy uly kän ýerlere täsir edip hatda hristian dinine hristianlar işte şerap bilen çörek şolaň gün tanrysy bilen Anahita bilen baglanyşykly. Çünki Anahita üçin sygyry gurban edýärler. Sygyryň gany ýere siňýär, ýerden bugdaý çykýar, bugdaýdan-da çörek edilýär. Şo bilen baglanyşykly şu wagt indi nemelerde, çörçlerde şo neme şerap bilen şeý neme ýa-da çörek däbe öwrülipdir. Türkmen halysy Örän ir wagtdan daşary ýurtda tanadylan, hatda on üçünji asyrda Ibn Said diýilýän bir arap geografiýasy El-Busutu Turkumani diýýär, Türkmen halylary diýip bir kitap ýazdy. Golýazma şu wagt Parižde saklanýar. Şonda türkmenleň Anatoliýada, Anatoliýa göçüp baran wagtlary Anatoliýada haly ana neme diýýärler, eksport edýärler diýip ýazýar. Şu şu halylar e, kän ýerde täsir edipdir. Ýewropa, Ýewropa sungatyna täsir edipdir. Men gördüm Italiýada e, çekilen suratlar köp adamlar suratlaryň e, öňünde e, ýa türkmen halysynyň öňünde ýa şoň üstünde durup surat çekdirýärler. Çünki olarda bir täzelik e, edil Türk işçileriň täze obadan baran wagtlary ýa Germaniýa baran wagty Mercedes Benziň öňünde surat çekilmeleri ýaly bir zat ýaly şol gymmatly zat görýärler. Şolardan şu nemede köşkde Angliýada bir ady bady neme

Şuny nämäniň üstüne goýýarlar. Ýe, üstüne basma gözmeýärler. Ol şu sekiz dyrnakly göl, sekiz ýüz ganatly göl. Şol 17-nji asyr men Türkmenistanda bir 17-nji asyr halin surat nimesini nusgasyny berdiler maňa. Şonda şu göl bardy. Apsayda diýen bir e, e, sungat eseri e, bir ersary halysynyň üstünde güllen suraty bar. Ne haly sözi nireden gelýär? Haly sözi haly köp e, gadymy söz däl. 12-nji asyrda 12-nji asyrda birinji gezek bir kitap tefsir kitabynda e, çykýar. Haly o haly e, şekil e, görnüşinde däl, e, galyň şeklinde, galyň şeklinde we düşek manysynda ulanylýar. E, ondan sonra e, ýöne Türkmen, türkmen halyçylary bilen İran halyçylary bilen nebede bir bilen oňuşmaýarlar. Olar diýe İranlylar İranyňky diýe, türklerde türküňki diýe. O ýöne geň zat türki käbir sözlüklerde pars dili diýilýärler, Pars sözlüklerinde türk sözi diýilýär. Hatda bir XIV-nji asyrda ýazylan, arapça ýazylan bir sözlükde onda kali we huwa bit-türkmani mahuz minel farsi. Ýagny bu haly sözi türkmençedir. Türki diýmeýär, türkmençedir, parsçadan alnypdyr diýip, ýagny elbetde bu neme däl. Aslynda galyň Bilişim mede ýaly şu galyň, galyň. Bu näme diýip galyň bolýar? Çünki ýüp sözünden gelýär. Ýüp, ýup, gadymky tekli ýupka, ýup, ýuka, ýuka. Ýuga, ýüp, inçe diýmek. Ýüpleriň, inçe ýüpleriň birleşmegi bilen, birleşmeginden galyň meýdana çykýar. Galyňy näme diýip gyzylaň bahasy diýip hasap edilýär. Çünki ol galyňlyk we kaftanlyk diýip gänibede bar. Gorkut atada. Çünki bir tarap türkmenler nämä garşy alnan galyňlyga garşy haly berilýär. Hatda ýaňy soň wagtlara çenli indi dokamaýar türkmen gyzlary. Ol gaýtarylandan soňra öýe gidip bir ýyl oturyp hal dokaýardylar. Indi dokamaýarlar. Hawa. Haly çünki pars dilinde ten teniden diýip bir masdar bar. Nime örmek mesele ýaňky neme örüşi ýaly. Möýün örüşi ýaly. Möýüň ören zadyna neme diýerler? Hatda Gyzylarbat taraplarynda tar tenek diýerler, tar tenek. Şo teniden, şo şo sözden tenbese diýe bir söz bar parsçada. O da arapça geçipdir tanfasa, ýani o galy bilen hiç işi ýok. Hawa, başlygy neme etdik, aýtdyk. Men indi gysgaldyp aýdýana bir wagtymy az. Galy, elbetde, K sesi H sesine öwrülmegi türki dillere mahsus. Ba, arap dilinden eger başga dilden bolsady, H sesine öwrülmezdi. Hani, kani diýen, diýen söz gadymky hani bolýar. Kaýsi sözi haýsy bolýar. Ýöne hiç wagt mysal üçin bir arapça kabile sözi habile diýip bilmeýäň arapça. Ýa onuň üçin türki bolan türkiligi belli bolýar. Haly bilen baglanyşykly gyzykly bir işlik. Men diýe haly ýüwürtdim diýe. Ýüwürtmek. Ýüwürtmek dogry söz.

Galdyrylan hory galan tegelek ýere ýüwürt diýilýär. Ýurt däl, ha, ýüwürt. A, ýurt soňra bolýar. Ýüwürt, e, çünki ýüwürmekden tä bilen e, ýer bejerli. Elbe geçmekden geçit, geçilen ýer diýmek, ýüwürmekden ýüwrülen ýer diýmek. Ýüwürmek, ýola düşmek diýmek. Halyda-da haly ýüwürtdim diýip, halyny ýola saldym diýmek bolýar. Şo ýüwürt soňra şu wagtky ýurt döwlet zammarasynda köp soňra çykyp geldi. Çünki soňra näme geçýär? Bu ýurt manysy öý, garaý manysynda-da Ýewropa ors, ors diliniň üsti bilen bütin Ýewropa aýlanýar, aýrylýar. Indi nemede halyda haly e, e, bir söz bar. E, haly bilen baglaşykly. E, ha, ýurt ilim edýär. Meselen, Keminen bir sözi bar. Il göçer, galar ýurtda, Gury gury çüýrändir garyp. Muny çap edenlerinde Il göçer, galar ýurtda diýýärler. Ýurtda diýende bir bogun kem bolýar. Il göçer, galar ýüwürtde. Ýa şony ýaly. Ýurt, ýurtda diýende bir bir eksik bolýar. Ýüwürtde, ýurtda. Görýäňmi? Biri kem bolýar. Ondan Haly elbetde nimeden bolýar? Düwün. Hä. Nika, nika sözi. Nika sözi nika gyýmak diýýär. Bu näme üçin gyýylýar nika? Gyýmak kesmek diýmek. Bu näme üçin gyýylýar? Nika çünki men arapça sözi Men neýt mydam pikir etdim şu nika arapça türkmenler owal musulman bolandan soňra nika sözi gelipdir. Mundan owalda elbetde bular öýlenýärdi, muňa näme diýerdiler. Soňra görsem şol tügün, dügün ýaly, dügün, tügün. Nika bolsa agza alarýar bir söz däl. Erbet bir söz, erbet söz ýaly. Seksual bir söz. Ýaly näme üçin hiç kim üýtgetmeýär şony men oňa-da haýran galýan. Çünki düwün düwün bir ylalaşygy düşündürýär. Düwün düwülmek ylalaşyk. Hatta türkmen yaş yigitler bir gyzdan oglan öýlendirlende elleştirýärler. Şu elleştirme düwündür şu.

aýyň on üçünde, Nowruzdan on üç gün soňra çykylanda gyzlar gidip otuň ujuny düwýärler. Şo bagtym açylsyn diýip düwýärler. Çünki dügün iňlis dilinde-de to tie the knot diýilýär. To tie the knot diýilýär. Hatda neme dilinde, bulgar dilinde-de şoň ýaly bir zat bar. Men seni oňa düwýän diýip aýdýanime, bady şu wagt göremokdym ede. Ondan nebede düwmek, gyýmak nireden gelýär? Türkmenlerde näme diýip gaýçyny açyp ýapýarlar? Şu halyny açyp ýapmak. Haly bilen baglaşykly. Çünki iki Ýüp, biri erkek, biri gyz, bir-birine baglanýar we düwülýär, düwülýär, ondan soňra kesilýär, gyýylýar. Ondan soňra halyň içine goýulýar. Haly durmuşyň simwoly. Halyda durmuşyny görkezýär. Çünki aşagyna älem diýilýär. Aşaky älem, orta älem, ýokary älem. Älem, dünýä, ýaşaýyş. Şol reňkli hem-de ritmli bir dünýä salýarlar şo nämäni. Buna-da mydam gyzlar näme diýýär, açyp ýapýar. Çünki Taryh boýunça gyzlar dokapdyrlar. Eger erkek dokasa, oňa gyz lakamy berilýär. Hatda meň agam aýdýar, Ertirekde Sapar diýen biri haly dokaýan eken, onuň ady Sapar gyzdy diýýär. Ol Sapar gyz. Hatda Kümüşdepede, Eýran tarapda Kümüşdepede-de Abdy gyz diýip biri bar, şonda erkek haly dokaýar. Indi düwün

Başga şeylerde şu Orsçadaky gyrat da şu şu taydan gelýär. Hemmesi kadim neme farsa bagly. Olar çünki neme diýdi? Ýa-ki Pers patyşasy özüne bir bakça taýýarlapdyr. O bakça şu tegelek cinsli oňa paýra dezi diýýärler. Tegelek bir divar diýmek. Paýradezi soňra Ýewropa dilinde, iňlisçede, fransuzçada paradaýz bolýar. Paradaýz bolýar. Çünki paradaýz aslynda bakja diýmek, jennet diýmek, ýagny arapçada da jennet diýilýän, jennet sözi bakja diýmek, bag diýmek. Jennatun tejri tahtuhal enhar. aşagyna suw akýan bakjalar diýip Kuranda geçýär. O, onu da aýtdyk. Gysgaldýan-da şonuň üçin bagyşlarsyň. O, e, gerd e, gadymky türki dillerde balyk Balyk. Balyk işte palçykdan gelýär. Palçykdan gelýär. E, e, biziň e, bilýän haýwanymyzyň ady balyk balyk diýmeleriniň sebäbi de uýgurlar döweregi palçykdan diwarly suwuň içinde balyk ýetişdirýärler. Şonuň üçin balyk şu taýdan adyny alypdyr. Indi halyda göller bar. Göl nämedir? Göl göl diýmek e, köl diýilýär türkmençede. Köl dogry däl, göl dogry. Köl näme üçin köl? Özbekler aýdar, gyrgyzlar aýdar. Türkmençede köl ýok. E, ony şu gölden aýryjak bolup bir ke bilen aýdypdyrlar, indi mäni beýleki bilen. E, indi göl e, suw. Bu şamanizme degişli. Şamanizmde ýer, suw nimesi bar, filozofiýasy bar. Ýere we suwa üns berýärler. Ýer diýende köplenç daga neme edilýär, daga üns berilýär. Daga, dag onuň üçin şamanizmde bir mukaddes ýer. Bu näme üçin? Çünki Gün degýär, ýene yşyk külsi. Günüň birinji degýän ýeri dag diýip, daga üns berýärler. Dagda, dag mukaddes bir ýer bolany üçin dagda ýaşaýan haýwanlara öwlüýä diýilýär. Goňur, goňurbaş diýilýän haýwan. Türkmenler aýrak diýýär, dagyň goçy. Şol mukaddes haýwan. Onuň üçin goçuň şahy keçede ulanylýar. Şu wagt, häzir muny çelik. Gadymy wagtlarda eýeriň iki ujy egri şoýa, şeýle aýlanyp, nämä meňzeş? Ýaňky goçuň şahyna meňzeş. Onuň Ýaňyşlardan nämä gelýän öwrülip, bi göl, ýyldyz, göl, işte birde neme diýerler, göller ýer ýüzüne düşen ýyldyzyň suraty diýilýär. Ýyldyz, Çünki ýyldyz gadym wagtlardan neme edilýär, bezeg bolup ulanypdyr. Bu gökdäki ýyldyz bironça bezeg diýip tutatgu bilikde geçýär. Onuň bir dagda şonuň üçin Goňurbaş mukamy diýilýän Ha, işte görýäňmi? Nemede hatta metjitlerde şu wagt türkmenler bilenap şony goçy bereg diýip ulanýarlar. Metjidiň içinde bir ele surat. Aýna türkmen göli aslynda sekiz burçly. Sebäbi bular ýyldyzyň türk oguzlaryň nemesi simwollary ýyldyz sekiz ganatly. Her döwletiň bir ýyldyzy bardyr. Her gaýsynyň bir käbiri ýedi bolýar, käbiri dokuz bolýar. Oguzlaryňky sekiz ganat. Ol sekiz ganadyň ujyny bir-birine baglaňda şu göl gelýär. Göl suw. Ony ýer suw şol neme bolýar. Onun ine bir neme hazırlık halyfy Altay dağlarda 1947-nji ýylda tapylan 2500 ýyllyk haly. Görýäňiz reňgi turunja ýakyn. Ondan sekiz şular ganatlar bar. Sekiz ganatly ýyldyzlar bar, sekiz ganatlar. Şonuň birine burçuna baglasaň, göl çykýar. Men men pikrim şeýle. Onuň türkmen halylarynda gadym runik alfabet ulanylýar. Şolardan biri hemme zatda mukaddeslik bilen bagly. Şolaryň biri T, T. Ta harpy dagyň şeklini görkezýär gök türk alfabetinde. Ondan soňra biri B, B, eb, ev, öý, eb, öý, öýi görkezýär. Ýene biri R, R, o da adamy görkezýär, er okunýar. Şolar görkezýär. Çünki harplar gadymydan bardy. Şonuň üçin türkmen şahyrlary üç şahyr Şakandy, ondan sonra Şakandy, ondan Hä şu onda neme diýýär, şu taýda aýdýan şu. Hä şu hakynda bir agyzdan 28 ses çykar. Arapçany halamaýar, arap dilinde ara diýip. Örän tutuk bir-birinden pes çykar. Gözi gökdür, gözi kördür, ýene jahana bakar, sözläbilmän, waz-waz ol ýylan diýýär. Ondan arapçany ýene halamaýan şol şahyr, çünki olar üç müň ýyllyk türkmen elipbiýsiniň arapça gelenden soň ýok edilendigini ýazýarlar. Şonuň üçin hatda birler neme aýdanda çekinýärler, tapmaja şeklinde aýdýarlar. Bir görnetin, bize asmandan indi

Şonda Gözel Ýermäşiň ýetişişini ýazýar. Dogrudan nämedigini aýtmaýar. Ýöne şeýle bir söz bar, otuň elipbiýdigi belli bolýar. Ýedisinden owaz çykar, on sekizin on sekizin tartar çekip diýýär. A. Ýedisinden owaz çykyp, on sekizin tartar çykyp, çekip. Ýagny elipbiý bu açyk şekli ýagny. Şonuň üçin Aýna gadym türkmen Iran türkmenleriniň oturdygy ýerde çykan nemeler daşlar mazar başnak daşlar ine indi şu gyzykly nemede halat nebi diýip bir ýer bar Akça dağı diýen bir ýerde türkmenler oturan ýerinde şu taýda gadym wagtda şu şekilde Togalak edil garpyz ýaly, ýaňky her mazaryň başynda duran daş, mazar daşy. Oňa näme diýler oňa? Mazar daşy. Oňa şony bolsam bir däliň biri hemmesini döwüp aýrypdyr. Musulman däl bular diýip. Ozam bir birinde biri bar diýip

Ine şaman eline langarasy bar, depi bar, el ortasynda neme bar. Yani, ine bir Türkmen e, yomut gölü, e, şu tayda neme kän, e, şular, Ötýän gowy görünmeýär. Şolarda ýa-ha şu aşarakda şu T harfi dagy belirtýän neme bar? Aşakdaky-da neme Selçuklylaryň iki ganatly, iki başly bürgüdi. Bürgüdiň nemesi, nagşy. Ine bu taýda türkmen gadymy türkmen halysy şu dik ýokaryda giden şu gyradaky çyzyklar bar-a, şolar e, ok bilen ýaý. E, Nemeleň e, gerbi, Oguzlaň gerbi ok bilen ýaý. Şol hatda nemede Garataý jamy diýerler Türkiýede. Şo taýda şoň gapysynda da şoň şony da bezärlerini şu ok bilen ýaý bilen bezäpdirler. Şonda çünki gadymy wagtlarda ok bilen ýaý birine biri bilen uruşjak bolanda ok bilen ýaý iberýärler. Eger ok bilen ýaý kabul edýärse, onda uruş ýok. O döwse uruşýarlar. Şonuň üçin ok bilen ýaý näme. Buň aşagynda da baş o Sag tarapda şu şu nemäň gyrgysynda R, R harpy bar. R harpy. O nemede kän ulanylýar. Kaspi gyrasynda dokalýan hallarda kän dokalýar. No, bular geçeli. O. Onun indi halin e, saz bilen bağlaşığı var mı? Hem kişi yazıya saz bilen bağlaşığı var diye. Hatta bir halyşynas doktor ba iňlis o ýazdy şu nime nimeler diýe düwünler diýe düwünler ýylyna gelende porsiýaň üstündäki notalara meňzeýär diýe şol şeýdip ne berýär ýöne hiç kim muny konkret haly bilen

Orslardan sorasaň iňlisçe cover deň gelýärdi. Ýok. Men nimede orslan öz etimologik kitabynda gördüm. Şonda bar nime. Köwür. Saz bilen baglanyşykly. Dogry nimede saz bilen baglanyşykly. Her kim aýdanda şeýle diýýär. Işte munuň nimesinde diýýär harmony bar diýýär. Nagşynda diýýär, reňkinde diýýär. Şonuň üçin bir baglanyşykly bolmaly. Birinji gezek konkret şu men özüme hüjük bolmaýan ýöne men birinji gezek şol sazyň gopuzdan gelýändigini, gopuzyň haly bolandygyny ýa-da halyň gopuz bolandygyny birinji gezek men ýazdym. Şu işlerdäki makalada. Men indi muny gysgaldyp gysgaldyp aýdýan, onuň üçin bir näme bolýar. Ýöne size bir nämäni görkezjek. Hä şu. Görgün görýäňmi şu näme? Muňa näme diýilýär türkmenler? Gurama, gurama diýilýär. Gurama şu gurmak bilen baglanyşykly. Bu saz, saz gurulýar. Ortadaky e, eşek. Edil dutardaky ýaly. Aňyrdaky gulak. Ol näme diýýär?

Çünki ne misal üçin bular ýük bilen baglaşyp hemme zat. Ýa ýükleýär diýdi ýa näme. Aryş, esas eriş asly aryş. Aryş ardan gelýär, armak, armakdan gelýär. Aryş ýük alan diýmek. Argaç ýüklenen diýmek. İkisi ar bilen baglanýar. Şo şo nebeden gelýär. Ondan sonra ýaňky şu eşek diýilýär, eşek çünki ýüki çekýär. Eşek ýüki galdyrmak. Tokumak Tokumak diýmek ýüki galdyrmak diýmek, ýük çekmek diýmek. O da şol. Tokumak ýagny bir manysy elbetde tokmak tok tok tok sesinden gelýär diýip aýdylýar. O da dogry, ýöne ondan awalky meňesi tokumak ýük çekmek diýmek. Hatda eşegiň palanyna gadym türkmen dilinde

Hem iňlis dilinde bar, hem türk dilinde bar. Haýsyny isleýän bolsaňyz ibereň. Bolýa sag boluň maňa men. Ha, bir zat aýtjakdym, bir zat aýtjakdym. Şu türkmen halysy, türkmen sözi gadymy wagty, gadymy wagtdan bäri türkmen Türk imandan geldi diýip nime diýýärler. Ýani türkmeni araplara baglaýanlar. Türk iman. Onda kara many kara iman bolýar. Türkmen sözü man sözü man e, Hytaý dilinden gelýär. Ban, müň diýmek. Ve sonradan uly anlamına geliyor. E, Mesela kadim e, Kıpçak dilinde e, kermen şehir demek, Men Kermen, uly şäher diýmek. Men Kermen diýip, demek, Kiýewe aýdylýar. Kiýew Giýewiden gelmeýär, o da başga bir. Bolýa, sag bol. Köp sag boluň.

Çykyşyňyz üçin minnetdar. Sorajak soragym biraz şahsy sorag. Biziň maşgalamyzda türkmen halysy, göl ýa-da dokalan halylar biziň maşgalamyza şowsuzlyk getirýär diýip ynanýarlar. Düşünýärsiňizmi? Näme getirýär? Şowsuzlyk.

bir zat bolsa, şony kän halamaýarlar. Arap dili bolsa mukaddes bolýar. Ýa-da nika, seks sözi mukaddes bir söz bolupdyr türkmen dilinde. Gelşiksiz. Men hiç näme bilmeýän şeýle, düşünip bilmeýän. Näme üçin şu türkmenler şo öwrüp gaýtadan tügün ýa-da dügün diýmeýärler. Nika diýerler. A men de nikama şaýat, şaýat boldy diýenim bir hili bolýar. Şonuň üçin hemme zady arapça baglaýarlar. Arapça nimedir diýip, mukaddes bir sözdür diýip, şony arapça, eger arap sözi bolsa hiç zat diýmezdi. Ýöne türkmen sözi bolansoň şeý diýip aýdýar. O ýok, ol bir men hiç eşitmedim, hiç bir ýerde görmedim de, güman etmeýän görmejek.

Käbir göller ýok bolupdyr. Sebäbi bir türkmen taýpasy beýleki türkmen taýpasyny ýeňende, şoň öz göllerini dokadypdyrlar, şon ýaly. Ol bir gerb bolýar, ony her kim öz neme. Edil saz ýaly, her saz bir ýerde bir bir aýdymy günbatarda başga hili aýdýar, gündogarda başga hili edip aýdýarlar. Her kimiň bir stili bolýar. Ol bir stil meselesi, başga bir zat däl. Başga soralam?

Hiç, hiç bir men, men özümi alyp bilemok. Ýaňy bir kitap ýazdym, şu kitap hakykatdan e, men öz kitabyny baýlamak, hem adamlar e, türkmen dilinde ýazylmadyk kitap. E, söz kökümüz, öz kökümüz. Mende oň nemesi bar pdf-i bar halanyňyza ibererin hiç neme gürrüňi ýok sizem başga ýere iberiň çünki çapy gutardy oňar işte makalalarda şony ýaly indi şu şu makala giň otuz sahypalyk makala iki dilde ýazyp üç dilde hatda fars dilinde de ýazdym hatda muny beýleki arap dilinde başga dillerde de ýazyp kümmetdäki ýerana kümmetdäki muzeýe berip olar kitapça edip

Runic messages, runic messages şo döwür halylarymyzda.
Runic alfabeti hiç görýäňmi? Mysal üçin türkmen halylarynda hiç e, arap elipbiýi ýok. Hiç wagt ýok. Çünki e, örän gadym, hatda eramyzdan öň bolan ýaňky ýaňky bu neme Fazl Halis 2500 ýyllyk tamam e, neme

Şaýda gaty soraw beripdirler size lingwist hökmünde. Soňky wagtda köp türkmenler daşary ýurtlara göçýärler we köplenç assimilýasiýa bolýarlar. Bu sebäpden hem köp türkmen çagalar türkmençe gürlemekde kynçylyk çekýärler. Ýa-da gürläp bilenokmy, geljekde türkmen dilini gürleýän adamlaryň sany azalarmy söz kyrgyzça? Ol şu wagt bir meýil täze edinleriň arasynda men Eýrana gitdim. Öz ýegenlerim bar, doganlarym bar, inilerim bar. Şolaryň çagalary bilen men türkmençe gepleýän, olar maňa türkçe jogap berýär. Sebäbi olar gije-gündiz türk telewideniýelerine programmalaryny seredýärler. Ol durmuşyň şertleri, ýani üýtgär elbetde, ýani o çagalaryň çagalary türkmen däldir, ýagny agtyklary türkmenlikden çykar, ýani biziň atalarymyz türkmendi diýip aýdarlar, her ýerde bolşy ýaly, normal. Türkmenlerde-de näme azmy, elli müň arap, elli müň arap türkmen bolupdyr. Ýa, elli müň arap türkmen bolupdyr. Hemmesinde siziň obaňyzda Mara ýerleşdi. Şonuň üçin Maryda garaýagly adam kändir. Şeýlemi? Ha.

Nime Murat Anenefese sen näme diýip meni şu ýewreý jentlmene tanyşdyrmaýar, tanyşdyrmaýar diýip. Maňa ýewreý diýip. Atı dogry, atı dogry.
E, çünki biziň 6-7 e, jeddimiz bilýär. Aňyrsy Ýusup, onany Gökgöl e, lakamly bir atamyz bar. Şoň ejesi tatar eken. Tatar eken. Tatarlar da orslar bilen garyşyp, orsaň eje ýewreýler bilen garyşyp ýa hökman şoň ýaly bir zat bolmaly. Biziň hem şeý. Slawik bar, slawik ganym. Ýene de bir sorag bar, Ýusuf aga. Paýlaş, ilki bilen ä paýlaşan maglumatlaryňyza köp sag bolsun. Daşary ýurtda ýetişýän ýaş türkmenler üçin türkmen dilini öwrenmek üçin nähili çeşmeleri teklip edersiňiz? hem-de has uly ýaşlarda bolanlara türkmen dili bilen baglanyşykly has içgin maglumatlary öwrenjeklere bolsa teklip edip biljek kitap ýa-da makalalar bar bolsa paýlaşaýyň. Çagalara elbetde hekaýa kitaplary, çagalar üçin ýazylan hekaýa kitaplary, gadym sowet döwründe ýazylan gowy-gowy kitaplar bar. Şolary çagalar okap Emetmek yani birini men mudam şony aýdýan çagalary hekaýa okadyň hiç bolmany ok ok kitap okamaga neme edýärler öwrenişýärler ama şony gije okap ukyny getirin şol täze ýazylan tek tük ýazanlar bar ýaňy Eýranda bir aýal kiçeňräjik bir kitap ýazypdyr gaty owadan reňkli içinde türkmen däplerine degişli zat bar içinde

O çagalara gerekli. Onun içinde matarlar da var, tapmacalar, hikayeler, her hilde nime e, e, gürrüňler bar şunda. O Türkiye'de de bir yaş e, Türkmen yazıcımız var. Şu Tüçerecik deyip bir kitap çıkarıptı. Ýa, Şonam nesip olsa tasa ýa, e, bir elbetde. görünüşde çıkış bilen çağırmakçı. Biraz dürlü dürlü e, çeşmeler bar. Ýa, bardyr, elbet.
Ýa, Başka soru var mı? şu taýdan biri bar.

Kompýuter geleli okama gazandy. Kompýuter geleli okama gazandy. Şonuň üçin ýöne okama galan. Ya şu kıyışırıp yatsın böyle.
Kitap okumak gaty elbetde dil baýlygynyň medeniýetiň hemme taraplaýyn göz göz ýetimini artdyrmak üçin hem gaty uly mümkinçilik. Şonuň üçin bize de Inşallah siz işleriňizi paýlaşsaňyz pdf bolsun başga görnüşde bizem öz auditoriýalarymyz bilen paýlaşarys okamana mümkinçilik dörederis. Ol şu türkmen türkmenceniň sesleri we ýazma üzerinde diýip bir kitap çykdy. Şonu hem türkmen alfabetine ýazamda şu alfabetiň taryhynda şu ýa haýdan zatlarymyza goşdum. Şunda da bar. Şol suratlar, hani halyda suratlar, hava. Şunlar. Sadece yerleştirmek için. Özü mine görýäňiz, Bisuwagyň eden işleri diňe türkmen dilinde däl. Ähli dillerde bahana edip bolanok, men okap bilemok. Türkçe, iňlisçe, almança, hemme dilde bar. Gaty gowy, tüweleme. Aa, biri sorasa.
Aa, yo isleýän ma bolsa, islemeýän el- Indi iki neme bar, iki üç biri. Biri şu şunky makala, eger isleýän ma bolsa, aa, isleýän ma bolsa adyny ýazsyn. Iňlisçemi, türkçemi? Iňlisçe ýazýan ony da ýa-da iňlisçe. Birden şu kitabyň nemesi de bar mende, PDF-i bar. Ony da ýazyň. Türkmen sesi diýseňiz biler, türkmen sesi. Onda ýazyň. Bir de söz kökümiz, öz kökümiz, onda PDF-i bar, onu da berip bilerin. Ýagny işlemek hem alyň, okyň.